Thiante u, che bai leh vek u le, i nawm hmun theuhah in lo dam tlan vek ka beise. Vawiina kan thlir ho tur hi hmuh nawm i ti lo a nih pawn, ngaihnawm i tih ve ngei ka ring a ni. Zin vei vah nan hian enge him ber tura i rin? Motor, rail, lawng leh thlawhna ah te hian mi thiamte chuan thlawhna hi zin nan a him ber an ti mauh mai sia. Mahse, a him ti ang ang mahse, thlawhna a chuan a hlauhawm ruk riau na chhan hrang hrang te kan ngaithla ho dawn a. Chumi zawhah zin vei vah nan hian eng nge him ber nia i rin i thlang ve dawn nia aw. A hmasa bera kan thlir ho tur hi Fifth sing hnih leh Sangli zeta sang van boruaka thlawhna chung a in phawk a. Aloha Airline thlawhna a nia, vansanga a thlawh laklawh laiin a chung hi a thlir a. A hnuah a inphawk ta hlawk mai a ni. Kum sangkhat zawrhkua sawmriat pariat, April ni sawmhnih pariat a nia, Boeing seven three seven chuan Hawaii-a Hilo en Hinululu inkara a thlawh laiin he vanduaina hi a tawk palh hlauh mai a ni. He thlawhnaah hian passenger sawmriat pakua te chu thlamuang takin an thu thap a, tin cabin crew paruk ten khualzin te chu an chiau au bawk a. Mahse, vawi leh khatah thlawhna chung lam chu a auh ri ta tuar a, chumi hnu lawkah nat takin a puak zui ta a. Thlawhna chung fit sawm pariat zeta thui chu a inphawk ta hlawk mai a nih chu. Lei atanga fit sing hnih sangli asanga an thlawh lai a ni tih kan sawi tawh kha. Khatia thlawhna chung lam a puah khan cabin crew paruk te zinga pakhat, Kum sawmnga pariata upa Clarabel Lansing chu boruakah a invawrh chhuak hlauh mai a, vawiin ni thlengin khawngi a awm zui tur hriat a awm ta lo va, a ruang tak ngial pawh hmuh tur a awm ta lo a ni. Tin, khualzin mi sawmriat pakua te atanga mi sawm ruk chuan hliam an tuar a, mi pariat te phei chu an serious hle nghe nghe a ni. He vanduaina a thlen hnu hian mak tak maiin Boeing seven three seven hi him takin Kahului Airport, Maui-ah ṭumtir a ni a, thil mak tak chu vanduai thlak taka an thlawhna chung a inphawh hnuah chhiatna rapthlak zawk pumpelhin leiah an ṭum leh thei tlat mai hi a ni a. Engvanga he chhiatna hi thleng thei nge a nih chhui chiang tu investigator te chuan thlawhna hlui tawh vang leh mumal taka enkawl a nih loh vangah an puh ta deuh ber a ni. A dawt leh a kan ngaihthlak tur phei hi chu insawi thaihna te pawh a ang zawk mah a, Santiago Flight five one three bo dan chungchang hian vawiin ni thlengin khawvel ram tinte mak tih leh mithiam rualten chhâmna an pêk theih loh a la ni ta reng a ni. September ni li kum sangkhat zakua sawmnga pali a ni a, ekin Germany aṭangin Santiago five one three hi khualzin mi sawmkua pahnihte phurin a thlawk chhuak a, Darkar sawm pariat hnua Porto Alegre, Brazil-a tum tura beisei a ni. Amaherawh chu, thil mak tak mai, scientist-te pawhin a chhan an hrilhfiah theih loh thil a thleng ta tlat mai a. Santiago five one three chu Atlantic Ocean chunga thlawh laiin chin hriat loin a bo zui ta tawp mai a ni. A tirah chuan he thlawhna hi tuipuia a tla a nih an ring vek a, mahse tuipui kawitin thlawhna tla zawnga an hrut chhuah hnuah pawh eng radar mah an hmu zo ta lo a ni. Hun eng emaw chen hnuah chuan a tla zawn hmuh in beiseia thawk chhuak te pawh an beidawng ve ta a, thlawhna bo zawn hna chu an ti tawp ta a ni, mahse chutah chuan he chanchin hi a la tawp hauh lo. He Santiago five one three hian a aia mak leh rapthlak zawk chanchin a la nei tlat. Thlawhna a bo atanga kum sawmthum panga zeta liam hnu, kum sangkhat zakua sawmriat pakua, October ni sawm pahnih khan Porto Alegre Airport, Brazil-ah chuan hriat ngai loh thlawhna chuan rawn tum a tum ta tlat mai le. Control tower lampang chuan thlawhna pilot chu biak pawh tum ngeiin tan an la a, mahse chhanna erawh an dawng thei miah lo thung. Hun rei lo te hnuah chuan chu thlawhna chu him takin Porto Alegre Airport ah chuan a tum ta a. Kum sangkhat Zokua sawmnga pali, September ni li a bo ta, Santiago five one three ngei kha a ni tlat mai a nih chu. Amaha a lo kir leh tawp pawh thil mak leh rapthlak a nih tawh tehlul nen. Thlawhna chhung an en dik hnua an thil hmuh chuan thuneitute hmulthi pawh a diding sung sung thei tlat. A thlawh chhuah dawna khual zin a phurh mi sawmkua pahnihte chu an thutna ah theuh an ruh ro. Tha taka thuin an seat belt pawh an za vai hian an lo la hreng thlap a nih chule. Chu mai a la ni lo cheu. Cockpit chhung an va en dik naah chuan Santiago five one three pilot ruhro chuan thlawhna khalhna chu a kutin a lo la vuan a, a position dik thlapin a lo la thu reng tih an va hmu chhuak ta a ni. A dawtliah kan thlir tur hi kum sang hnih pahnih a van sanga thlawhna pahnih insute chanchin a ni dawn a, he thlawhna che sualah hian a chhunga chuangte zawng zawng boruakah hian an thi vek a ni, a rapthlak khawp mai. Mahse, thlawhna insu lama kan luh thuk hmain, Ka channel min lo ngaihluhsak thintu ka thian duh tak teh u, i kiang hnaia hlim hmel leh nui ri ten an vel tap ve tawh thin che em? Reh ri beng thleng tiin i thuruk vawn pui tur tur che atan mittui nen lukham i kuah ve tawh thin em? Hmangaihna kawng a ni emaw? Eizawnna kawng a ni emaw? Harsatna bik vanga tap chak em em, tlawmthlak nia inhriat avang emaw, zahthlak nia i hriat avang emaw a ṭah chhuah ngam si loh chang te i nei ve ṭhin em? Kar tawp, Inrinni leh Pathianni apianga tih chhuah tur kei leh ka hring nunpat la tih thupuia hmangin i tan hun ka rawn hawng dawn e aw. He hunah hian i thinlung natna zawng zawng te, I ta ni ve thei lo tur i hmangaih kal ta tan emaw? Thinlung na vawi tam i lo tawn tawh. Nangmah mai a chel taka i lo tawrh thin te leh khang i harsatna atanga i dam khaw chhuah dan te kha rawn inbun ruak ve ta che aw. I hming leh i khua tarlan i duh loh anih pawn hlu ngai suh aw. I duh ang thlap in i hming thup a ni ang a. Ziak mi i ni lo ani mahna hlu ngai suh aw. Whatsapp number tarlan ah hian voice record emaw. Ziakin emaw i chanchin chu a hlawm pawhin rawn vawm lut tawp mai rawh le. Tin, email hmang duh zawk te tan pawh description ah email account ka dah aw. Ka thian, rawn inbun ruak la, chu chuan thinlung thawvenna a pek ngei che ka beisei. Aw le, kum sangni pahniha thil thleng rapthlak tak kha thlir zawm leh ang aw. July ni khat zan a ni a, German ram chhung Oberlingen an tih hmunah chuan khualzin mi sawmruk pakua phur thlawhna, Tupolev two one five four leh Boeing seven five seven bungraw phur thlawhna te chu lei atangah fit sing thum sang ruk a sang van boruakah an in su a, thlawhna pahnih te hi an puak darh nasa dun hle a, a chhunga chuang zawng zawng te pawh a hmunah hian an thi vek a ni. He chhiatna thlen chhanah hian Swiss Air Controller ten mawhphurhna sang tak an nei a, thu inhlan chhawn kawngah an hnufum vang liau liau a he chhiatna hi thleng a ni a. Hemi zan hi Peternial sena duty zan a ni nghe nghe. Hun a kal leh hret a, chhiatna thlen atanga kum khat leh a chan ve a liam hnuah Peternial sen, chhiatna thlen zana Control Tower a duty chu thah a ni a. A thattu hi kha thlawhna accident avanga a nupui leh a fate pahnih chan thu a ni a, a chhungkuate thihna chungchanga mawhphurtu chunga phuba a la ta hmiah mai a ni. Tunah chuan India thlawhna nge chetsual dan leh Mizoram state thenawm lawk Arunachal Pradesh-a a tlakna hmun an hmuh chhuah tak chanchin hi thlir ho ve liang aw. Indian Air Force Antonov AN-32 chuan kum sanghnih pakua, June ni thum khan Indian Air Force mi leh sa leh khualzin thenkhat an zavaiah mi sawm pathum phurin Jorhat Airport Assam atangin Arunachal lam panin a chhuak a. A thlawhchhuah atanga minute sawmthum hnuah chuan pilot biak pawh theih a ni ta lova, an thlen tumna hmun an thleng ta reng reng lo a ni. India sorkar chuan a sipai thlawhna chin hriat lova bo ta zawng tur hian thlawhna sawmthum pahnih leh helicopter sawm pasarih zet a tirchhuak a, ram bial zau tak chhung uluk el tianga zawn a ni a. Thlawhna chet sual atanga niriat hnuah Arunachal tlangpang lei atanga fitsing khat sang hnih zeta sangah chuan thlawhna keh them chhar a ni ta a ni. He chhiatnaah hian a chhunga chuang mi sawm pathumte zing atangin dam chhuak an awm lo. Mithi chhungte chuan he thlawhna chet sual chhan hi mipuite hnena puang zar turin sorkar an karna hle a, Mahse thu nei tu lam erawh an ngawi hmiah thung a, te chuan vawiin ni thlengin he thlawhna hi engvanga che sual nge a nih tih hriat chhuah a ni ta lo a ni. Awle, thlawhna che sual hrang hrangte zinga khawvelin a theihnghilh ngai tawh loh tur thlahrang thlawhna tia a chanchin sawi ni ta hi ngaithla ho liang aw. Helios Airways flight five two two Olympia tia an koh bawk. Khual zin za sawm panga zet phur in Czech Republic atanga Athens, Greece kal tur a ni a. Kum sang hnih sawm panga, August ni sawm pali, zing lam dar kuaah a thlawk chhuak a. Minute sawmkaw chhung van boruaka a thlawh hnuah Athens thleng tur a beisei a ni. Mahse, lei atanga fit zing khat vel a sang a thlawh thlen hnuin a khawl a buai ta tlat mai le. Boruak hip tur a tlem ta hle a, passenger ten oxygen an hip a ngai ta a. Mahse, an thlawhna ah oxygen bag te hi minute sawm pahnih chauh daih a ni a. Tin, pilot te thutna cockpit chhung lamah an call te chu thunun hleih theih lovin a sa a. Chutih rualin pilot te lah chuan thlawk sang zel tura warning chu An thlawhna khawl atang chuan an la dawng zel bawk si a, Helios five two two pilot chuan control board te be pawpin lei lam atangin engineer te chuan inthlawhna chhunga boruak thununtu khawl kha auto-ah a awm em tia an rawn zawhna chu pilot chuan a chhang lo, engtin nge thlawhna khawl sa lutuk hi ka tih reh ang tih zawng a sawi hman tiin lei atangin Helios five two two thlawhna hi biak pawh theih a ni ta lo. Control board thuneitute chuan fighter flight pahnih te chu Helios five two two hnuchhui turin a tir chhuak zui nghal a. He fighter flight pilot hian Helios five two two thlawhna pawn lam atanga a lan danin cockpit chhungah chuan thlawhna captain hmuh tur a awm loh thu leh flight officer chu nikhaw hre lova a thutna ngaia a thut thu an report a. Chumi hnuah chuan cockpit chhungah chuan tunge a nih hriat loh chuan thlawhna hi thunun tumin a khawl vel a khawih kual tih an hmu thei bawk a. Fighter flight te hian chu hriat ngai loh chu tunge a nih hriat chian tum ngial mah se an hlawh cham thung. Tichuan Helios five two two chu vansanga mu leh mal nei lovin a thlawh kual a, a thlen tumna hmun, Athens, pawh Kem sawm ngal zeta thui a thlawh pel tawh tiin a tui a hmang zo ta a, a tla ta a ni. Hetah hian a chhunga chuang passenger za sawm panga leh thlawhna a thawk mi paruk an vaiin mi za sawmhnih pakhat te chu Vansanga an awm lai khan boruak tlak chham vangin an thi fel vek tawh bawk a ni. Aw le, thirtute, ka video min lo thlir sak leh vangin ka lawm lutuk a, video dawt leh ah a hmun ngaiah kan inhmuh leh theuh ka beisei. Chuan, Kei le, ka hringnun pat la huangah khan i hringnun thawn thu rawn tarlang ve ngei rawh aw, tlemin i harsatna a lo ziahawm phah ve ngei ka base. Ka lawm e.